Вә рахматуллаһи вә бәрәкатүһ Хөрмәтле дин кардәшләрем! Аллаһның киң рәхмәте белән без монда килә алдык, мәчеткә, Аллаһ йортына. Аллаһның рәхмәте белән менә шулай очраша алабыз. Әлбәттә инде, рәхмәт сүзләремне белдерәм чакырган өчен. Шуңа күрә без хәзрәт белән болай бик таныш, күптән, күптән чакыра инде ул мине. Шуңа күрә менә Аллаһның рәхмәте белән килеп җитәргә насыйп булды. Һәм җәмәгать монда килү хәтта бу вагаз кичәсенә үзе үзе бер Аллаһның рәхмәте. Шуңа күрә менә хәзер хәзрәт белән без Кукмара аша Машина белән барабыз, ул әйтә, менә кардаш, ди, бездән узып китте, ди. Ул да, ул да кичәгә, ягъни вагазга ошыга, ди. А менә бу, ди, безнең абзыебыз, ди. Ул да шунда бара, ди. А менә хәзер уң якка борылды, ана теге машина артыннан, ди. Ул да шунда бара, ди. Ягъни Аллаһның рәхмәте белән Кемдер шул дөнья мәшәкатен куәде читкә куеп, әйе, әлбәттә, теге, кичә бит инде, көне буе эштә, хезмәттә, хәтта кемдер каядыр оешмада булмаса да, ул, мисал өчен, үз хуҗалыгында шулай бит инде, мал асрый. Бакчасын карый. Әле сезон башлана. Бер сезон бетә, икенчесе башлана хәзер. Ха, карыйбыз, уңыш буламы, юкмы дип, бәрәңге чыгамы, юкмы дип. Шуңа күрә бер яктан көз көз килү ул үзе бер шундый теге җәйнең бетүе әзрәк кемдер әйтер күңел төшә дип әйе җәй дә үтеп китте дип әмма ләкин көзнең аның үзенең Шундый матур чаклары бар, рәхәт чаклары бар әйе. Һәм инде, әлбәттә, без шул көзкене нәтиҗә, ягъни уңыш җыеп, без инде кышка әзерләнәбез. Кукмара халкы инде ул күбрәк авыллар, әйе, зур шәһәр түгел, шуңа күрә монда тормыш аерым шул авылча бара, әлхәмдүлилләһ. Шуңа күрә, әлхәмдүлилләһ, һәр кеше, һәр гаилә, һәр ир-ат кеше, әлбәттә, гаиләнең башы, һәр тормыш иптәше киләчәкне шулай күзаллап, алга таба карап, шул көз көнен аның файдасын күреп, бөтен эшләрен туплап, әзерләп, кышка әзерләнәләр, әлхәмдүлилләһ. Балалар мәктәпкә китте, әлхәмдүлилләһ. Әйе, без ничектер шулай аны бәйлибез. Ә, ул э, шундый чара инде бер. Ә, гыйлем елы башлады дип шулай балалар мәктәпкә һәм инде төрлечә ә, җәй көнне булмаган, әмма ләкин көз көнне башланган 1 сентябрьдән башлана икенче тормыш. Аны шулай әйтсәң дөресрәк булыр иде, чөнки ул чынлап та икенче тормыш, моңа хәтле инде балалар әгәр дә Өйдә каядыр, бәлки. Ә хәзер инде иртән. Аларны мәктәпкә илтәргә йә үзләре баралар, тормыш үзгәрә, җәмәгать. Әмма иман китерүче мөэмин-мөселман кеше, әлбәттә, көз көннәргә аеруча карый, әлбәттә, уңышларга да аеруча карый. Һәрберебез инде хәзрәтегез сөйләгәндер, соңгы менә шул Җомга вәгазьләре күбрәк шул гыше садака турында бит инде, әйе. Иман китерүче кеше, әлбәттә, ул Аллаһның рәхмәтен аңлап, уңышны күреп, ул инде үз өлешен чыгарырга тырыша. Хәтта, әйтәм бит, садака дип әйтәбез. Садака аның тәрҗемә, әгәр дә аны дөрес итеп карасаң, ул тугырлык дигән сүз. Аллаһка тугырлык. Ягъни син Аллаһка күрсәтәсең аңа иман китерүеңне. Исбатлыйсың ошбу гамәл белән. Исбатлыйсың, Аллаһ Тәгалә бирде, Әйе, син аны аңлыйсың һәм инде тугрылыгыңны күрсәтәсең. Садака, тугрылык. Шуңа күрә, хөрмәтле дин кардәшләре, менә шул гошер садакаларны чыгару, мәктәпкә балаларны илтү, әйе, анда ишек алдын кышкылыкка әзерләү, Хәтта без тимер атларны да карыйбыз, тәгәрмәчне алыштырабыз, шулай бит инде, майларны алыштырабыз һәм башкасын. Шуңа күрә без әзерләнәбез. Адәм баласы шулай ул, ул кем өлкәнрәк әлбәттә, кемнең тәҗрибә күбрәк, алар, алар инде. Инде алданрак яшәр, алар бераз хистә булып Әкренрәк, әмма ләкин инде тәҗрибәле абзый-апалар, инде әби-бабайлар, аһа, аһа, менә-менә салкын һәм башкасы, тегеләй-болай, алга таба карап, инде менә шул тормышны алып баралар. Шуңа күрә һәрберебезнең гаиләбездә Аңа хас булган тормышы, әлбәттә. Без төрле кешеләр, безнең холыкларыбыз төрле. Без төрле тәҗрибә кешеләрбез. Шуңа күрә, әмма ләкин без иман китерүче, без Аллаһка ышанучы мөэмин мөселманнар. Шуңа күрә монда килү, менә шулай кичәне уздыру, әлбәттә, мин аны иң беренче үземә һәм сезгә искә төшерәм, Аллаһның рәхмәте һәм Хөрмәтле дин кардашларым, менә шул бер Пәйгамбәребез Мөхәммәд саллаллаһу алейһи вәсәлләм әйтә, бер сәгать гыйлем алу ул төнне буе гыйбадәттә үткәрү кебек аның әҗер савабы. Шуңа күрә э, бу кичкә менә шундый вагаз мәҗлисенә туры э, килә торган хадисләр бик күп, э, аларның Аларның берсе шул ук, без беләбез, махсус фәрештәләр бар, кем шундый мәҗүсләрне эзли һәм Аллаһка җиткерә. Я Раб, малла менә бер урында синең ризалыгың өчен генә факат бер төркем җыелды һәм аларның максатлары сине искә төшерергә, сиңа тәүбә итәргә, сиңа шөкер итәргә. Шуңа күрә

Әгәр дә шулай минем ризалыгым өчен мине күрмичә алар җылганнар, бөтенесен кичерәм, дип Аллаһтан әйтә. Бөтенесен гафу итә. Менә бит нинди форсат, менә бит нинди җәмәгать, мөмкинчелек без үзебезнең гөнаһларыбыздан арыну. Бер сәбәп. Әмма без онытылабыз, җәмәгать, без әлбәттә, а, аһа, хәзрәт килә, кунак килә, вагаз кичә, әмма ләкин эшләрем бар, әле минем монда дөнья, әле минем монда үзем өстемдә булган әманәт һәм башкасы безне әлбәттә ничектер туктата, ничектер шулай алдый дип әйтәбез инде. Шуңа күрә кем дә кем менә Аллаһ ризалыгы өчен бөтен менә шул вазифаларны читкә куеп, хәтта тормыш тормыш иптәше белән сөйләшеп, бәгырем, җаным, мин барып киләм инде. Әйе, вагазланам әле, шулай. Әле аның өчен дә шул кеше кем Аллаһ ризалыгы өчен үз өендә тәхарәт алып намазга чыга икән, адым саен гөнаһлар кичерелә, адым саен әҗер савап языла. Менә карагыз, бер гамәл, бер кичә, бәлки бер сагат утырабыз бер, бәлки күбрәктер, бәлки әзрәктер, әмма ләкин Аллаһ ризалыгы өчен дөньяны читкә куеп, әйтәм бит, һәрберебез мәшгуль, һәрберебезнең өстебездә әманәт инде ират кешеләр, хатын-кызлар, апалар, әбиләр, әниләр, әбиләр, әйе. Әмма Аллаһ ризалыгы өчен менә шулай сайлау, ягъни ихтияр кылып инде дөньяны калдырып монда Киләләр, әлхәмдүлилләһ. Белегез һәм мин сезне тәбриклим. Аллаһ Тәгалә сезне ярата. Аллаһ Тәгалә сезне ярата төгәл. Чөнки сез монда утырасыз. Ә кемдер утыра алмый. Бу Аллаһ йорты җәмәгать, бу изге йорт бу. Изге йорт. Монда килгәндә без Атахиятул мәҗид укыйбыз. Мәчет намазын укыйбыз. Кергәндә әйтәбез, Аллаһумма ифтах әл абвабу рахма дип әйтәбез. Я Раббым Алла, рәхмәт ишегенне ач дип әйтәбез. Бу махсус урын. Махсус урын шуңа күрә менә шуны гына искә төшерергә идем, җәмәгать. Без кайчакта гамәл кылабыз, әмма ләкин онытылабыз. Онытылмагыз, җәмәгать. Бу Беренчедән, изгелек, икенчедән, бу, Аллаһның рәхмәте, монда безнең килүебез һәм утыруыбыз, бу, Аллаһның рәхмәте. Һәрберебез хәтта хәзер утырган чакта, бәлки, әзрәк уйланып, өйдә бер нәрсә отмадыммы, әй, ярар инде, иртәгә эшләрмен, менә Багазга килдем, дип, хәтта хәзер әле уйлап утыра дыр, я инде шундый фикерләр килә, менә аның өстендә булган ниндидер, бәлки, Әйтәм бит, э, җаваплылык һәм башкасы. Әмма ләкин, җәмәгать, белегез, монда килгән икән, бу Аллаһның рәхмәте. Монда утыра аласыз икән, ишетә аласыз икән, күрә аласыз икән, бу Аллаһның рәхмәте һәм иншалла без моны шул гафу ителгән, гөнаһлары кичерелгән төркемнән булырга насыйп булса иде безгә. Әй, өметләник, җәмәгать, өметебез булсын. Һәм инде Аллаһ Тәләгә дә вәгъдә итә икән, ул үз вәгъдәсендә тора. Ул тугрылы җәмәгать, һәм без дә тугрылы булыйк, без дә тугрылы булыйк, һәм Аллаһка менә шул гамәл белән без әй, үзебезнең иманыбызны исбатлыйк. Исбатлыйк шуның белән җәмәгать. Альхамдулилләһ. Һәм инде Менә шулай килү, вагазда утыру һәм тыңлау, әлбәттә, ул тәэсир итә. Калебләребезне үзгәртә. Ишбу сүзләр бәлки ишеткән бардыр, кадер китапта укыган бардыр, бәлки ниндер вагазда ишеткән бардыр, әмма ләкин аны менә шулай Ишетү, әлбәттә, ул йөрәккә тәэсир итә, хәтта кабатлау, җәмәгать. Кабатлау. Әйе, мисал өчен, бер мәнле бер кардәш әйтә, хәзрәт, ди, менә өч җомга өч урында укыдым, ди. Үзе сәфәрче ул, шулай гел юлда ул, э, инде мәшгуль гел. Гел хәрәкәттә бераз теге вакыт таба, чаба менә якын тирә юлда булган чактамы, сәфәрдә булганмы, әмма таба вакыт, альхамдулилла, җомга көнне җомгага барырга. Өч тапкыр төрле урында җомгада булдым ди. Өч тапкыр бер вагаз ишеттем ди. Һәм ул аны миңа сөйли, бераз зарланып. Имеш, менә бер тема. Шул ук ди. Әйтәм, кардаш, син беләсеңме, Аллаһ Тәгалә сине ярата бит. Аллаһ Тәгалә сиңа өченче тапкыр нәрсәдер аңлата бит. Ә син әйтәм аңламыйсың. Өч төрле урында Өч төрле мәчеттә җомгада аңа бер тема, бер вагаз, бер үрнәк, бер мисал килә. Аллаһ Тәгалә шул хәтле рәхмәтле сиңа мәйтәм. Бер ике түгел, өч тапкыр тыңната сине мәйтәм шул вагазны. Кабатлау. Кабатлау, җәмәгать, менә шуның турында әйтәсем, э, бераз сөйләргә теләгән идем, иң беренче, әлбәттә, үземә һәм сезгә. Кабатлау, кабатлауның әһәмияте, менә әйттек, гыйлем, ягъни гыйлем алу, ягъни белем елы башланды дип, балалар мәктәпкә киттеләр дип, һәм әлбәттә кичке дәрес, дәресләр башлана хәзер мәчеттә. Кемдер әйтер, әй, мин анда укыган бар инде, аны инде 3 ел хәзер. Мин ул кичке дәресләрне инде үттем инде, тамам дип. Кемдер шулай әйтер. Бәлки дөрес әйтердер ул. Әй, әмма ләкин хәтта хәтта без каядыр киләбез һәм кемдер без ишеткән аят хадисләрне, вәгазьләрне әгәр дә сөйли икән, Димәк, Аллаһ Тәгалә безгә искә төшерә, төшертә. Димәк, без ошбу мәсьәләгә гафил булганбыздыр. Бәлки, бу мәсьәләне без тормышыбызга кертмәгәнбездер, һәм Аллаһ Тәгалә безгә игътибар итә, менә кылым, сиңа тагын бер дәрес, һәм син менә шул дәресне тыңлап, аңлап, гамәлгә кертәле дип. Кабатлау җәмәгать ул, мин аны әйтәм бит менә, үзем шулай аңныйм, Аллаһның рәхмәте белән пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва сәлләм Мигъраҗ кичәсендә без беләбез ошбу кыйссаны, бу тарихта булган шундый вакыйганы без беләбез. Әй, пәйгамбәребез Мухаммад саллаллаһу алейхи ва сәлләм ул инде иң беренче Фалестинга, аннан соң күккә менә, Әлбәттә, Җибраил галәйһиссәлам аны алып бара һәм күк саен ул пәйгамбәрләрне очра, очраша, алар белән, сез аны беләсез бу кыйссаны. Әмма ләкин аның ахыры очрашу нинди? Аллаһ Тәгалә белән. Хәтта Җибраил галәйһиссәлам ул, я Расулулла, мин анда бара алмыйм дип, бер урында кала. Хәтта хәдисләрдә килә, Җәбраил галәйһиссәлам ул бит инде фәрештәләрнең хуҗасы, патшасы, зур, иң зур фәрештә. Без аны күзгә китерә алмыйбыз. Факат менә шул гомрә хаҗ кылган чакта безгә инде хәзрәтләр аңлаталар, менә шул тау, менә шуннан пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи вәсәлләм Беренче аять ләрне аңа иңә башлады дип. Менә шунда аңа Җәбрил галейхиссалам килеп аны кочаклап нык итеп кыса башлый дип. Менә шунда икра бисми раббикәлләзи халака иң беренче Аллаһ җибәргән сүзләрне әйтә башлый дип. Менә шунда ул ошбу таудан тизрәк җигерә үз өенә, хәтта бер мәнле туктап әйләнеп караса, Фәрештә. Күп канатлы аның көнчыгыштан башлап көнбатышка хәтле аның канатлар Без әлбәттә ошбу кыйссаны тыңлыйбыз, аңына бетерә амбыз, күзгә китерә амыбыз, әмма ләкин ул шулай килгән без шуңа ышанабыз. Бу Инде шундый иң зур фәрештә, иң югары Коръәнне иңдерә торган Җибраил галәйһиссәлам. Әмма пәйгамбәребез саллаллаху алейхи вәсәлләм белән бер урынга җиткәч, ул шул хәтле бәләкәйләнә ди. Хәтта пәйгамбәребез аны таба алмый ди, кая микән ул дип. Тавышын гына ишетә, "Я Расулулла, минем анда барырга рөхсәтем юк" ди. Син генә анда барасың. Һәм син Аллаһ Тәгалә белән аралашасың. Һәм шул э, озын кыйссаның мин бер э, иң мөһим бәлки өлешен генә әйтәм, Алла Субхан Тәгалә пәйгамбәребезгә 50 намаз укырга куша безгә, җәмәгать. 50 намаз. Уйлап карагыз. 50 намаз, хәтта әйтәм бит, бер сәгатькә ике намаз укысак 48 чыга безнең көненә. Ә монда 50. Шуңа күрә 50 намаз. Аллаһ Тәгалә ул яралтты. Әлбәттә, ошбу дөньяны барлыкка китерде. Әлбәттә, ул менә шул әмерен әйтеп фарз Кылып, ягъни мәҗбүр итеп адәм баласын инде. Ул бит аңный бит ул. Ул бит аңный, адәм баласы аны күтәрә алмый. Әмма куша. Куша Пәйгамбәребез саллаллаху алейһи вәсәлләм әлбәттә ул киңәшләшә һәм инде айланып кайта бит инде, я, я Раббым, без бит андый әманәтне күтәрә алмыйбыз дип. кимет дип, Аллаһ Субхану тәгалә биш намаз калдыра. Биш факат. Әмма әйтә, һәр намазның менә ун намазның әҗе савабы бар дип. Нәрсә турында сүз бара? Әһәмият турында сүз бара. Әһәмият ни хәтле намаз Аллаһ каршында югары дәрәҗәдә тора. Һәм

Без бит менә хәзер ничәнче гасыр үтте. Без бит аны беләбез. Хәтта балаларыбызга сөйлибез. Хәтта балалар иншалла үз балаларына сөйләр. Аның максаты нәрсәдә иде? Әгәр дә Аллаһ Тәгалә белә иде, пәйгамбәребез сасам кайтып әле сорашак, я Раббым Алла, бу безнең өчен күп без күтәрә алмыйбыз дип. Аллаһ Тәгалә ошбу намазның әһәмиятен күрсәтә. Нихәтле намазның дәрәҗәсе. Бу беренчесе. Икенчесе безгә менә кешеләргә 50 тапкыр мәҗбүри карагыз. Намазлар укып Аллаһны искә төшерү, төшерү фарыз булган иде. Ягъни тиешле булган иде. Ягъни Аллаһ Тәгалә безне, әлбәттә, ничек әйтергә инде, кызгана, аңлый, әзәйтә, әмма ләкин әһәмияте бетми. Әгәр дә без бүген менә шул кыйссаны тыңлап, әлбәттә, гыйбрәт алабыз. Димәк, без аңлыйбыз, без һәр вакыт һәр вакыт Аллаһны еш искә төшерергә тиешбез. Кабатларга тиешбез, кабатлау. Шуңа күрә биш вакыт намазның ихтибар фарыз намазның бар сөннәт намазы. Сөннәт намазының әлбәттә гомумән төрле намаз алдыннан без инде тахарат алабыз. Күпме ошбу намазга әзерләнү бара. Хәм Пәйгамбәрәбез Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам ул хар беребездән дә хәтта аның янәшә булган иң акыллы, иң тәҗрибәле, иң хикмәтле сахабәләр арасыннан иң теге динне хәм Аллаһ Тәгалә кушканның яхшы ул үзе генә белде бит инде. Һәм ул аңлаган иде, нихәтле кешегә нинди вазифа бирелә, нинди әманәт тапшырыла. Ул бит инде аны аңлый иде. Шуңа күрә ул инде хәзер үз тормышында менә шул 50 намазның вазифаны, ягъни авырлыгын, дәрәҗәсен ничектер булса да сөннәт гамәлләрендә Инде кертә һәм тырыша, менә безнең намазыбыз менә шундый югары дәрәҗәдә булса иде. Шуңа күрә нәфил намазлар бар, шуңа күрә сөннәт намазлары бар. Без беләбез, мисал өчен, илә намазның 4 рәкәгать алдында без 4 рәкәгать сөннәт укыйбыз. Ни өчен? Без фарз намазга әзерләнәбез. Без бәлки шул ук сүзләрне әйтәбез, шул ук аятларны укыйбыз, әмма ләкин без менә тәнебез белән, калебебез белән нәрсә басабыз, Аллаһ каршында Аллаһу акбар дип, иң бик Аллаһ Тәгалә ошбу дөньяда бүтән бер нәрсә, бер нинди хәл, бер нинди нәрсә сине комачала алмый. Факат Аллаһ Тәгалә каршында без басабыз. Һәм без аңларга тиешбез, иң без бит, субханалла, әйтеп кенә киттем, дөньяны калдырып монда килгәнбез. Һәрберебезнең мәшәкатебез бар. Менә бер намазга, өйле намазына, менә хәзер ястү намазына басабыз, без аңларга тиешбез. Бу бишенче намаз булачак. Ә безгә 50-не кушканнар иде. Димәк, ул шундый намаз булырга тиеш. Уннамас кебек. Һәм әгәр дә без сәгать саен иң азы ике тапкыр намаз укырга тиеш идек. Һәм Аллаһ Тәгалә безне үз рәхмәте белән шулай кызганып, безне яратып, безгә ошбу дөньяның ләззәтен Тыярга биреп, әмма ләкин дөньяны белеп, ахирәтне онытмасыннар дип, безгә биш намазны калдырып, әлбәттә. Хәм пәйгамбәребез Мөхәммәд саллаллаху алейхи вассалам ул үз тормышы белән безгә менә шул үз сөннәтен өйрәтеп, менә без аңларга тиешбез. Ни хәтле без ничек вакыт табарга тиешбез. Ни хәтле без ихтибар булырга тиешбез. Ни хәтле безнең сөннәт намазлары булсын бу, нәфил намазлары булсын бу. Ә бит намазлар бик күп, нәфил намазлар. Духа, ишрак намазлары, аввабин намазлары, тасбих намазлары күп яла бит. Шуңа күрә ни хәтле без ошбу намазларга әһәмият бирәбез. Ә ничек? Без бит каядыр, кемдер, мисал өчен, оешмада, предприятиедә. Ул әгәр дә фарызны укып китсә дә, шуңа куана. Какой сөннәт анда? Тиз генә 5 минут тәнәфестәме, каямы? Калганнары каядыр киткән чакта, ничектер шулай туры китереп, ә комбайнда булсаң син, механизатор, тракторда, тракторда төшеп, Кем, кем ничек булдыра, шулай укый. Әмма ләкин кем ничек үз тормышын оештыра, ул шулай үз тормышын алып бара. Узкуруллаһа зикран кәфиран. Аллаһны еш искә төшерегез, ягъни кабатлагыз.

Безнең көчебез юк, без бер нәрсә эшләп, так, ну-ка, ну-ка. Вакыт юк, эш күп, йокламыйча йөрим әле. Попробуй рычаг эшли. Юк. Йокы баса да, баскан урында авасың син. Ризык турында әйтмим инде, ашарга яратабыз. Әмма менә шул Кабатлау. Төрле рәвеш белән, төрле кем ничек булдыра ала. Әйе, фарыз намазының намазын гына укыдың да, шул ук станокка бастың син. Мисал өчен, каядыр конвейер бара анда, туктата алмыйсың. Әле, а, мусульман булгач, хәзер моның намазлары бар әле дип кемдер әйтергә мөмкин. Мисал өчен. Юк, Аллага шөкер. Намазын да укыйм. Хәтта пәйгамбәребез саллаллаху алейхи вәсәлләм юлда булган чакта, катлаулы э, чараларда булган чакта ул хәтта дөясендә сөннәтне укый иде. Сөннәттә килә шулай ул. Шулай эшли иде ул. Әмма зикрны, ягъни Аллаһны искә төшен онытмый иде. Менә шуңа күрә хәзер менә Мәүлид айы башланды, без әйтәбез. Һәм шул айларда гына без пәйгамбәребезнең тарихын искә төшә башлыйбыз. Әй, менә шундый кеше булган бит әле. Ә ни хәтле безнең гореф гадәтләребез, ни хәтле безнең тормышыбыз аның тормышына ошаган. Ни хәтле без менә шул кабатлауны ул кабатлаган кебек без кабатлыйбыз. Ни хәтле без форсат белән кулланабыз. Менә бүгенге менә бу очрашу җәмәгать, бу форсат. Форсат бу. Фәрештәләр инде хәзер күреп, кем килде язып куеп, җиткерделәр Аллаһка.

Әйе, өметләнәбез, иншалла, тәхәрәт алганда безнең гөнаһларыбыз кичерелә дип. Өметләнәбез, иншалла, ике рәкәгать намаз укысак, без гөнаһлар кичерәбез. Әйе, өметләнлек җәмәгать. Әмма өметләнү ул инде синең үзеңнән тора. Син генә үзең беләсең, ни хәтле син ошбу тормышны дөрес алып барасың. Үз үзеңне алдый алмыйсың.

Нинди гөнаһ? Нинди гайбәт? Нинди җүнсез гөнаһлы уйлаулар булырга мөмкин? Булмас иде, бәлки. Аллаһ Тәгалә белә. Шуңа күрә кушкан булган ул. Әмма ләкин безгә шундый мөмкинчелек бирде яр. Биш вакыт намаз. Әмма ни хәтле ошбу намазның сыйфаты ни хәтле? Ни хәтле сез ошбу намазга әзерләнәсез? Сөннәт намазы белән алдан, мисал өчен. Тәхәрәт алганда, өйдән менә Аллаһның рәхмәтләре яусын. Авылда аның үзенең бер шундый э, күркәм э, теге үзенчеклек бар. Ул өйдән син мәчеткә барасың. Шәһәрдә бит инде барырга кирәк анда. Кемдер безнең бабайлар мисал өчен Түбән Камада автобуска утырып, трамвайга утырып бара. Ә монда син тәхәрәт алып намазга, намазга барасың. Азан ишетәсең дә барасың, альхамдулилла. Мин үзем авылда яшим, шуңа күрә мин аны үзем беләм. Һәм Менә шул кабатлау. Әгәр дә шул ук вагазны кичә ишеткән идең син каядыр радиода, мисал өчен. Хәзер Аллага шөкер безнең Хузур радио бар. Төрле Болгар радиолары бар хәзер безнең. Аллага шөкер хәзер безнең төрле шундый диск та булсын мул теге хәзер флешка да инде ул теге. Хәтта телефонда ана бастың да сиңа вагаз сөйли. Нинди телисең, кем сиңа күңелгә якынрак, нинди хәзрәт ничек матур итеп сөйли, шуны кабыза аласың. Әмма ләкин шуны белегез. Каядыр сез ниндидер вагазга киләсе икән һәм шунда кемдер сиңа сөйли, бер мәлне шулай бер абзый әйтә, Теге хәзрәткә әзрәк сүз бирсен. Ул җомганы сөйләгән чакта яртысы йоклый ди. Ә менә тегесе кычкырып сөйли ди. Аның тавышы ямьсез ди, берсе әйтә. Мәйтәм, менә шул Теге хәзрәт, әкрен сөйләп, бәлки тавышы бик югары түгелдер. Әмма анардан чыккан, авызыннан чыккан хәдис аятлары ул синең өчен мәйт. Синең өчен. Син тыңнар өчен һәм тормышка кертер өчен һәм гамәлдә булсын өчен. Шуңа күрә хәтта җомга вәгазе җәмәгать ул шул хәтле бер яктан без беләбез, пәйгамбәребез Мөхәммәд саллаллаху алейһи вәсәлләмнең вәгазе кыска иде, әмма ләкин тирән мәгънәле һәм нык тәэсир итә торган. Нык тәэсир итә. Без инде хәзрәтләр тырышабыз. Кем ничек булдыра? Әмма ләкин без әйткән сүзләр һәм безнең йөрәгебездән чыккан менә шундый моң зарлар алар ихлас күңелдән. Ихлас күңелдән. Без уйный алмыйбыз. Без артистлар түгел. Ни өчен? Һәрберебез белә, әгәр дә ихласлык булмаса җәмәгать. Аллаһ та кабул итми. Менә куркыныч нәрсә. Шуңа күрә һәр нәрсәгә иң беренче үзебез ихтибар бирәбез. Әйе, кайчакта мәхәлләнең проблемаларны, мәшәкатьләрне белә торып әзерләнәсең син. сөйләргә кирәк, менә шундый бар мисал өчен ниндидер инде мәшәкатьләр. Ничектер төзәтер өчен. Әйе, кайчакта алдан бәлки әзерләнәсең. Әмма ләкин без шуны аңларга тиешбез. Без менә кайчакта үзем шулай каядыр вагазларда килеп утырам, И ул хәзрәт икенче вага сөйли. Бетем, машалла. Аллаһ Тәгалә мине шулай китертте беренче, утыртты һәм тыңната хәзер. Аллаһ Тәгалә тыңната мине. Ул яшь хәзрәт булырга мөмкин. Тәҗрибәсе булмаска мөмкин. Ул әле ояла, әзрәк шулай, әзрәк каушый. Әмма аны, аның авызыннан чыккан хадис аятлары минем өчен. Аллаһ Тәгалә шул хәзрәт аркасында миңа җиткерә димәк. Хәтта әгәр дә әйтәм бит, икенче тапкырмы, өченче тапкырмы син аны ишетсәң. Бысын мул абруйлы шундый тәҗрибәле хәзрәт Аның сүзләре, аның моңзарлары. Әмма без аны аңларга тиешбез. Хәтта алабыз без киштәдән мисал өчен каядыр мусхаф, китап, Коръәнне алабыз мисал өчен. Менә мин аны гел игътибар итәм. Кайчакта алам да и үзем сайламыйча ачам. Нинди биткә туры килде? Нинди биткә туры килде? Менә мин аны ниен сафха, ягъни битен карамыйм. Ачтым, Аллаһ Тәгалә нәрсәдер миңа әйтә шунда. Менә бит ул гаҗәеп. Менә бит ул гаҗәеп. Шуңа күрә кайбер галимнәр әйтәләр, әгәр дә сез ди, әгәр дә сез Коръәнне укымысыз ди.

Әгәр дә безнең азан ишеткәч, мәчеткә безне тартмый, так, ул бит хайя аля сала дип әйтә бит ул. Әйдәгез намазга. Хайя аля фәләх дип әйтә ул. Әйдәгез уңышка дип әйтә ул. Менә бит ул кайчакта теге татарча әйтсә иде, аны без теге, ну, икенче төрле, ничектер кабул итәргә шәп инде. Намазга әйдә дип кычкырса мәзин. нәрсә анда утырасың кил монда дип шулай бит инде шулай шуңа күрә менә бит ул ә бит ул бит кабатлау кабатлау бит ул лә иләһ иллалла дип әйтә мөәзин мухаммаду расулла дип әйтә мөәзин менә бит кабатлау кабатлау зикр тәсбих пәйгамбәребез мухаммад саллаллаху алейхи вассалам йөз тапкыр көненә истигъфар кылган ди йөз тапкыр Кем? Пәйгамбәр саллаллаху алейхи Йөз тапкыр кылган. Без йөз тапкыр кылабыз. Ул аның тормышы гыйбадәт. Безгә безне өйрәтә торган. Ул йөз тапкыр истигъфар кылган. Ул төннәр буе намазны укып, аның аяклары шешә иде. Гайша радаллаху анһага әйтә иде: "Я Расулла, нәрсә эшлисең сез Яшә шул хәтле син үзеңне кызганмыйча шулай басып торасың намазда. Нәрсә ничек җавап әйтте ул? Мин бит мин бит дип әйтә. Аллаһка шөкер итүчеләрдән булырга телим ди. Мухаммад Хамид сәнә шөкер итү. Мухаммад, ягъни шөкер итүче. Шуңа күрә, хөрмәтле дин кардашларым, кабатлау ул безнең тормышыбызда булырга тиеш. Әгәр дә бер өйрәнсәң, ул бара ул шулай. Бара, машинага утырдык, зикр тәсбих әйтәбез. Һәм әйтәм бит, менә кайчакта, ну, минем шундый нием бар инде, әйтәм шулай, иманыбыз җитми, әйтәм. Килә, килде сынау, аны кичерергә безнең иманыбыз җитми. Аллаһ Тәгалә Ар-Разак, без аны беләбез. Ар ризыкландыручы, ул, ул бирә безгә. Безнең инде татарларның ризык дигән сүз күбрәк ашау, Түлек менә шул инде күбрәк инде бездә. Ә ризык бит ул бөтенесе шунда кергән. Хәтта кием дә, яшәгән урыныбыз да, эшләгән теге хәләл кәсеп, э, кәсебебез дә, бизнес анда булсынмы һәм башкасы. Тормыш иптәшләребез, балаларыбыз хәтта. Ул безнең ризык. Аллаһ Тәгалә теләсә бирә, теләсә ала. Һәм без аны ничек күтәрә алабыз, ничек кичерәбез, ничек без аны аңлыйбыз, аңнарга нәфес бирми. Иманыбыз җитми. Сабыр итәргә иманыбыз җитми. Гыйлем алырга иманыбыз җитми. Ә нәк шул гыйлем алу, нәк шул инде иманга тәэсир итә торган аят хадисләр Мәгълүмат дип әйтәбез. Белем, гыйлем алу менә хәзер уку елы башланды, әлхәмдүлилләһ. Шуңа күрә менә вагаз кичәсенә килдек. Шулай ук, так, ну-ка, ну-ка дип, әйдә әле атнага ике-өч тапкыр кичке дәресләргә. Аллаһның рәхмәте белән. Иң кызыгы нәрсә? Ул иң кызыгы дип әйтмим инде. Иң э, үк, мөһим үк, үке, үкенү дип әйтергә теләгән идем. Ул әгәр дә булдыра алган чакта син аны эшләмәдең, хәзер аннан соң үкенәсең. Менә булдыра ала идем бит, менә эшләмәдем.

Иң беренче үзеңә, аннан соң кардәшеңә. Әлхәмдүлилләһ, әгәр дә гаиләдә үзең йоклап калсаң, тормыш иптәшең уята. Хәзер җәмәгать көннәр кыскара, төннәр озыная. Әлхәмдүлилләһ, без хәзер инде төнге намазларны укый алабыз, рәхәтләнеп. Сәгать берләрдә торып, мисал өчен, тәһаҗҗүд намазларны, мисал өчен. Әйе, кемдер җәй көне, мисал өчен, ураза тота алмый, ул кыш көне тота ала. Хатын-кызлар кем инде үз сәбәпләре аркасында ураза тотмады, ул кыш көн тота ала. Әле хәзер Рамазан бу якка килә. Кышка таба килә. Хәзер көннәр кыска, җәмәгать. Хәтта имамнар аптырый нәрсә эшләргә, мәчетләрдә ифтар оештырырга мөмкме, чөнки күбесе өйләрендә, күбесе әле өйләренә кайтып җитми, эшләрендә хәзер авыз ача башлый хәзер. Хәзер бераз тормыш үзгәрә башлый. Шуңа күрә шул ук ифтарлар хәзер инде алар бәлки аның мәгънәсе хәзер әзрәк үзгәрердер. Көннәр кыска. Шуңа күрә әле искә төшерәбез. Эх, җәй көнне, эссек көннәрдә тота идек бит уразаны. Оф! Әйе, тамаклар, иреннәр, авызлар түгел, анда Җиңел булмады. Әмма ләкин бәхетле булдык. Җылмаеп, бер-беребезне күреп, о, машалла, ничек, о, тәртип, архам, беренче көн үтеп китте, икенче, өченче. Авыр эштән кайталар. Кемдер түзә алмыйча отпуск ала. Машалла, баракалла. Әмма Рамазан айы елга бер тапкыр килү, ул да кабатлау, җәмәгать. Ул да кабатлау. Корбанның елга бырт килү ул да кабатлау. Шуңа күрә бу бик безнең өчен гыйбрәт булып тора, кабатлау әлбәттә. Иртән торабыз, зикр тәсбихләрне әйтәбез. Әгәр дә инде, машаалла, бар синең бер урын, хезмәт, ягъни эш урыныңда, каядыр намазлык җәеп ике рәкәгать намаз укысаң, духа намазын. О, субханалла. Бер укыйсың, ике укыйсың, өченче тән үзе тарта. Туктал нәрсәдер эшләргә теләгәнем, нәрсә эшләргә микән дип шулай. Менә ул. Үз тәнеңне өйрәтәсең. Беренче җаныңны, нәфсәтә яра инде, нәрсә инде? Шул хәтле изге, что ли? Шуңа күрә менә ул көрәшү һәм кабатлау, кабатлау, кабатлау, кабатлау, әлбәттә, ул менә шундый бик әһәмиятле, бик дәрәҗәле, ягъни гамәл. Шуңа күрә кабатлыйбыз, җәмәгать. Хәрефләрне кабатлыйбыз. Әйе, бә, мин инде биш ел элек шул кичке дәресләрне бетердем инде. Ә Коръән укыйсыңмы? Эх, менә вакыт юк шул. Кил, әйдә. Тагын бер кат кабатлыйбыз. Һәр хәреф өчен 10 әҗер савап аласың син. Әйтер өчен генә ә, б, т, ф, җим, һ, х. Шуңа күрә Аллаһның рәхмәте. Көннәр иртәннән кичкә хәтле һәр көн кабатлана. Ул үзгәрми. Шулай ук кыш кояш чыга, кояш бата, көз килә, кыш килә, яз килә, җәй килә. Шулай кабатлана Аллаһ Тәгалә Аль-Адил, гаделле. Кемдер әйтер, мин сезнең кебек түгел, сез Сауд Гарабстанда анда җидедә сәхәр класс аннан соң җидедә узачасыз. Мисал өчен. Я инде тагын да иртәрәк, мисал өчен. Ә без монда 19-20 сәгать. Юк, кыш көне безнең кыскарак. Шуңа күрә хаҗ гына кабатланмый җәмәгать. Хаҗ кылу ул бер тапкыр бирелә сиңа. Шуңа күрә, әлбәттә, менә сезнең Аллаһның рәхмәтләре яусын, Рәдиф хәзрәтегез хаҗга да чыгара, гомерәгә дә. Гомерә арасында, ике гомерә арасында гөнаһлар кичерелә, ди Пәйгамбәребез сасам. Шуңа күрә гомерәгә йөрибез. Гомерә кабатлана, әмма хаҗ җәмәгать. Ул бер инде ул бер. Шуңа күрә аңа әзерләнү, хаҗны кылу һәм Аллаһ Тәгалә безнең хаҗларыбызны кабул кылсын. Әмин шулай булсын. Шуңа күрә, әлбәттә, иң беренче үземә һәм сезгә менә шулай вагазланып һәм әле сезнең булачак, әле киләчәктә шундый вагаз кичәләре. Э, иншалла, киләчәк әле шундый кунаклар сезгә. Вәгазь сөйләргә берүк, берүк андый форсат калдырмагыз, килеп, тыңнап, вәгазьләнеп, тәэсирләнеп, иншалла, хәтта өйләребезгә кайтып, менә, менә шуңа күрә мин хәзрәтләргә әйтәм, мин әйтәм, җомга вәгазе иң азы бер атна тотарга тиеш сине, уйландырырга тиеш сине. Бер атна ират кеше вәгазьне тыңнап, гамәленә кертеп, үзенә хисап кылып, әйбит, ничек тормышны алып бара ул? Ул менә шулай бер иң азы бер атна шулай уйлауда йөртергә тиеш инде. Үз калебендә, үз уйлауларында шул вагын. Шуңа күрә өметләнәм, минем вагазым иншалла сезне иң азы бер атна тотсын. Уйланырга әмма ләкин кабатлау җәмәгать. Кабатлау. Үзең хәтта сизмичә дә телең әйләнә башлый зикер әйтү. Әйе, тәнең юнәлә башлый тәхәрәт алырга, духа намаз укырга, мисал өчен. Әйе, кулың сузыла башлый кештәгә Коръән мисхаф алыр өчен. Ул шулай кергән ул.

Аллаһ Тәгалә бирде намазын укырга, ураза тотарга. Хәтта 2000, ну, мин Нижникам Севтихим, зур шундый бит инде безнең производство. Әмма ләкин Аллаһның рәхмәте шунда эшләп, бер намазны калдырмыйча, вакытында укып, Аллаһ Тәгалә миңа урынында бирде. Хәтта мин эшләгән урында мин бер мәллә алып отпуска киткән, кайтсам мрамор җәйгәннәр. Мин укыган урында плитка иде, мрамор җәйгәннәр. Мен әйтәм, ничек монда мрамор кергән, мен әйтәм. Мин анда бригадир, слесарь булып эшлим. Мраморны җәйгәннәр факат начальникларга анда куядыр теге, бар бит теге, мәсәлән, ИТР, инженерно-технический работникларга гына менә торган юлда мрамор иде. Менә әзрәк калганы кая күрергә белмәгән, шуна җәйдек ди. Мин утырып җыладым, әйтәм, Аллаһ Тәгалә мине сәҗдә шунда кылдырта. Ак мрамор иде. Анда аннан соң калганнары хәтта аягы белән басырга куркалар иде. Мин шунда намаз укыдым, альхамдулилла. Шуннан киттем Украга. Директор завода әйтәде, кая киттең? 2005 ел. Кая киттең син? Иң хәзер монда Паблату урнаша торган вакыты. Ә ул вакытта Рәби хәзрәт имам иде. Салих, сиңа укырга кирәк дип. Давай сине җибәрәбез дип. Менә шундый замана хәйскә төшеп китте дә мәсәлә симха, машалла. Ни өчен кабатладым чөнки. Монда кувалды, каска, пуфайка, каядыр анда, өстә, установкада эшләп кабатладым. Аллаһ Тәгалә сигарада үзен көтмичә Белми теге, күзгә күтәрә, теге, күтәрә, әйе, китерә алмаган җиргә, Димәшк шәһәренә китертеп утырдым инде, мәдрәсәгә. Менә бит. Монда Кытай утыра, монда американец утыра, алда немецлар утыра, артта африканецлар. Субханаллаһ. Кабатлау. Кабатлау, теләк, омтылу, һәр вакыт мына шундый мухиттә син. Ул вакытта тормыш иптәшең белән син икенче. Шулай бит, балаларың белән син икенче. Әмма дөнья үз эшен эшли инде әлбәттә. Шуңа күрә кабатламыйча тор бераз син. Шул ук дөньяга батасың. Шул ук син нәфсе алып китә башлый. Ошбу дөньяның ләззәтләрен, ошбу дөньяның рәхәтләрен, ошбу, ошбу һәм башкасы. Шуңа күрә кабатлау, җәмәгать, ул бик мөһим. Аллаһ Тәгалә безгә Аллаһны гел искә төшерергә, зикер-тәсбихлар белән уянып, Әйе, көндезләрне без нәфел намазлар белән үткәреп, фарыз намазларны укып, догалар бер-беребез өчен кылып, үзебез гыйбадәттә булып, үз балаларыбызга үрнәк булып, алар әтәк тәэсир итеп, алар да намазда булсыннар, алар да